Sou, an hei si mer erëm bei Let's Play Daisy am Moment mam Ben. De Jeff, den ass nach net opgetaucht. A mir sinn nach ëmmer beim Schëff, wou deen Tippchen do ass. Mir sinn net genau sécher, ob en sech elo wëll d'Liewen huelen um Schëff, ob en nach do ass oder esou. Ech weess net. Solle mer elo einfach weidergoen, oder?
Ech hunn e elo verluer. Jo, ech hunn en och net méi gesinn. Ech gi mol era kucken, ok? Ech riskéieren einfach mol, fir déi 15 Abonnenten, wou ech am Moment op Youtube hunn. Okay. Gëff mer awer Deckung, esou bal en domm gëtt, dann kriss du en klengen Kappschoss. Sou, ech laf lënne bei d'Table d'Entrée.
Ah jo.
Okay, hei sinn d'Trappe clear.

Okay, ech komme lo ewe raus. Ënnen um Deck selwer. Ja, ja. ja. Wo ass ongefähr?
Ganz ewe.
Nee, geet lo eng, eng Etage rof. Pass op, hier kënnt lo geschwënn verschwënn. A wo kënnt den an do hinner? Béck dech. Do ass en.
Hey. Béck dech.

Ech mengen do ass een dee wou déi éischt kéier dat Spill hei spillt. Hei ass nach en Zweebeen, ech weess net ob dat op meng Waff geet. Nee dat geet net drop. Nee. Bon, looss mer sinn hei, also ech kucken enk hei e puer Kammeren duerch ob ech eppes Interessantes fanne villäicht. Jo. Jo hat mer also hat mer nach eng Kéier, ok Chance oder keng Chance, dass hien et wëll kucken. Hei ass nach eng Aaxt.

Keng Ahnung, jo se wurden irgendwou ronderem gedackelt an huet mer net geäntwert, also hun ech geduet looss et mol einfach sin. Mä Haaptsaach op sengem Schëff do läit esou e blöde Kannerrucksak. Mee hien hat guer näischt, et huet mer net de Kannerrucksak geholl. Ech mengen dat do ass nach een dee wou dat Spill hei nach ni gespillt huet. Ass gudd méiglech. Nee mee ech gin awer lo keng Bambien hei ofknall, dat muss net sin. Nee
dat ass jo langweileg. Genau dat an 't ass net fair. Héiert der dat, dir dobaussen, déi wou déi jonk Leit ofschéissen, déi wou keng Ahnung hu wéi d'Spill geet. Dat ass net fein, dat ass och net sportlech, dat ass ultra schäiss. Boah ech hu mech schon iergendwou hei verlaf an deem houere Schëff. Oh merde, wou sinn ech elo hir komm? Wat hei war ech an hei raus info ne? Ah hei raus ja, ech komme lo raus. Ja. Bon, dann guck mal, dass wir vun dem Schëff erwäsch kommen. Muss net sinn, dass lo een aneren eis hei gesäit a mengt, oh déi doten, déi kënnen ech mer virknäppen.
So wéi d'Läschke. Ja genau dat.
Highlight onecht, mais bon ech kommen elo raus, ech komm erop an dann buch ech mer weider Richtung Svetlorassk. Jo. Dir kënnt jo mol an d'Comment schreiwen wéi dir reagéiert hätt, ob der en direkt erschoss hätt, ob der gekuckt hätt wat en ass, fir een interesséiert Mir en sotzen och ëmmer ganz mol. uewen. Jo, ma bon ech kommen elo mol erop bei dech, keng Loscht mech hei Babysitter fir een do ze spillen. So, komm mal de Bierg erop. Bon, ech ging soen, mir treffen uns oewen um Bierg an dann... Bon, komm lo gelaf, tjö. An da lafen mer Richtung Svetloloriarsk. Mee ech wees awer net, ob mer lo sollen do Richtung, herno Richtung Airfield goen oder net, keng Ahnung. Dat ass och esou, ass en awer oewen drop oder wéi? Jo, jo.
Bon, wéi gesot, ech mengen do ass nach een.
Dee gëtt wéi gespillt. Sot, dat wär esou, esou einfach fir dee lo ofzeknallen.

Well do soll anscheinend lo mol neie Loots bauen. Dat wär mol zimlech cool. Den Policebüro. Mee do sinn och mëttlerweil Zombies lo agefügt ginn. So, ja. wat, ech klärt mech an déi Bud.
Hoffe, dass lo kee Spiller hei spawnt. Dat wär ultra kack. Genau, so bist du drënner. Äh, wat hunn ech lo mol en anständig Kitchen hei fonnt. Okay, ech si grad aus der Bud erausgeglitscht. Stinn ech nieft der Bud lo? Oh waart, ech ka grad net kucken. Boah wat leeft, ech hun 100.000 SMS'e krut geil. Hoppa, an eng Rei it. Komm stopfs dir rein. Mëttlerweil sinn ech och rem hydrated, mee lo muss mer kucken, dass ech eppes weider ze iesse fannen, well wann dat esou weider geet, dann hunn ech agguer näischt méi dono. Mee firwat kann ech hei déi do Schëss net matenee verbannen? Ass dat ruined oder wat? Pristine? Wat fir eng?
Mee ech hunn hei zwou 62 7 62er Munitioun an ech kann se awer net verbannen. Eng Kéier ee Schoss an eng Kéier dräi Schëss. Wou bass du, Ben? Hei ënne beim Bam.
Ah, ma komm, da ka mer weiderzéien. Maja, sou, ech ging soen, hei am Gebüsch kënne mer och äh, mol opstoe rëm. Mei Mensch hu sech scho decidéiert, huet wéi eng Waff e wëll. Nee, lo klëmmt en enk hierndwou driwwer. Sou, huel lo déi Waff eraus an dann opstoen a lafen. So, wou bis du, Ben? Schon hei vir. Do vir, ok.
Du muss just am Fong de Schinnen nolafen. Wann do net rem 100.000 Leit sinn, gell?
So, dann halen wir eis op Distanz an dann kucken wir eis dat mal enke un. Nun genee. Ja, gëtt mol eng gekniekt. Zur Berouegung. Ech soll pisse wéi eng Kou, gell? Tschö. D'Jhäre Dick Baseball Eck ass eng LAN-Party mat déi si ze maachen. Ja.
Sou gemittlechen Nowend ze 3 oder nach e puer Leit wou mer fannen an da se Dick chill an engem Raum ze zocken. Ja. En plus fënnt een sech da villäicht besser erëm an kann ee besser koordinéieren.
Dat stëmmt ja. Ma kënne mer jo eng Kéier organiséieren. Dat wär béis sécher.
Mee Problem ass, wou mécht ee sou eppes?
Bei irgend engem doheem. Ech gleef et kann dass ech hei vill Platz hun. Mee keng Ahnung wann ech lo, ech soen lo mol wann ech lo ze 4 Stéck bei mir doheem lo spills da muss dach déi déi déi Verbindung ierdrenner leiden, nee?
Wanns du eng zimmlech kleng hues, jo. Ja mee dat ass de Problem, da gi mer all gebai, de Jeff den huet eng gutt Leitung. Voilà déi huet eng déck. Dann ass dat scho beschloss, ne? Ech soen dem Jeff herno un dass dat schonn décidéiert ass, Jo. dass se alles an d'Rei ginn.
Ech hu scho 20 Leit agelueden, da geet dat an d'Rei. So, lafen wir einmal de Schinnen no. Ja, hei ist aber wahrscheinlich nochmal das, wenn ich die Schiene laufen. Ah, nee, das kann nicht. Vielleicht gibt es Menschen, die ganze Zeit so dick komisch verschwommen. Ja, Jungen und am Mädchen. Also schlägt ihn sich dann von der einen Seite auf die andere Seite von der Karte, darum von der anderen Seite die eine Seite. Und bis das Auto kommen, wird das die ganze Zeit so weitergehen. Lo sinn ech komplett verschwonn. Bon, hei dee Bësch ass eh vläicht nach e bëssen, jop. Ech weess net, ass dat bei dir net de Fall? Nee.
Bei mir ass déi ganze Zäit, wéi wann de Männche géing esou verschwannen, wéi wann s de dech e Computerspiller duerchkucks. Hu mer mir zwar net. Du bass bei mir grad duerch e Bam gelaf. Ech wëll och e Cowboy-Hutt. Mee mäi Gewier géing vill besser bei dech passen.
Jo. Fong schon. Das ist aber meins.
Jo, ich will doch nicht. Mein Schatz.
Ah, ja, Stoß. Boah, guck mal, ich lebe mal ein Stück rauf. Ich weiß nicht, wie viele Leute sich da. Ah, ich fand immer deinen Namen so geil, gell? Hans Günther. Mee wat ech cool fannen, wat ech wierklech cool fannen, für die Deutschen, die meinen Kanal abonniert haben, also ech find's sehr nett, dass Dir meinen Kanal abonniert, obwohl Dir wahrscheinlich nicht sehr viel verstehen werdet, aber trotzdem danke an alle deutschen Abonnenten, an die paar, die ich habe. Ech fannen dat déck relax am Fong, keng Ahnung, ech ka mer virstellen, dass se zum Deel awer d'Sprooch verstinn, mee och wann se net ganz verstinn, fannen ech et awer nach cool, wann een dat dann abonnéiert esou. Vläch bréngt se ganz Zäit ronderëm.
Einfach so. Fënnt ech dat cool, jo.
Ass dat jugendlech? Méch hei Parkour. Guck mal, déi zwee hüpfen. Ech gi mol enk op d'Strooss kucken, ob doniewent se gelaf kënnt. Den Tippchen eis do net noleeft. Dat wär de Clou erëm. Mee wéi gesot, an nächster Zukunft hunn se nach vill ze fixen. Et ass wéi gesot jo nach eng Alpha. Mee et ass awer scho vill besser ginn. Also mëttlerweil muss ee mol net méi esou eng Angscht hu wann een an e Policebüro geet, datt do iergendwou esou en Drecksak uewen eis spawnt an dech direkt ëmnitt. Wat och cool ass, dat ass wann een sech mëttlerweil ausloggt, da bleift, wéi laang, Ben, bleift de Charakter do nach stoen? 30 Sekonnen.
Da bleift deen 30 Sekonnen nach am Spill, dat heesst du kann, kanns dech net einfach während dem Gefecht esou ausloggen, wat ech gutt fannen. Dat heescht, du muss och wierklech kämpfen, du bass gezwong ze kämpfen, fäerdeg. Ausser wann deen aneren dech elo wierklech 30 Sekonnen, 30 Minutte laang sicht. Wéi laang soen ech, 30 Sekonnen? 30 Sekonnen.
Ah, okay, 30 Minutte war e bësse laang, putain. Jo.
Jo, et hunn se gemaach, datt s de wierklech a Sécherheet muss sënn, fir dech auszeloggen. Jo, ech fannen dat och gutt esou. Jo, wéi vill Leit hunn dat gemaach? Wann s de op se geschoss hues, dann hunn se sech einfach direkt ausgeloggt. Genau dat. An dat Esou soll wéi och deen, méi dee mir geschéien. d'lescht gehat hunn, deen am Haus war. En huet sech jo ausgeloggt, ass op en aner Server gaang, huet eis ëmkreest An ëm bei eise Server komm an ass et Sophie Hander Schold. Ah, dat ass mega assi. Ech si frou, datt dat elo mol endlech eriwwer ass. Mee ech hoffen net, datt se iergendee Wee fanne fir erëm ze fuddelen, well dat Ganzt ass mega schäiss, ne? Also ech muss ganz éierlech zouginn, déi alleréischt Kéier a mengem alleréischte Gefecht mam Ben op dem, op der klenger. Dem klenge Militärbasis uewen. Do war ech och ee Moment de Banners erschoss ginn, an deem enge Moment esou, Nee, nee, nee, ech wëll lo net erëm alles verléieren, ech hu grad eréischt ugefaangen. An do hunn ech mech och leider Gottes ausgeloggt, sou assi wéi et och kléngt, mee bon, ka jidderengem eng Kéier geschéien. Sou, ech mengen elo geschwënn komme mer awer bei der Stad un. Jo. Hey, ech fannen deen Helm esou cool, dee wou ech hei hunn, mat deem schwaarze Viséier.

Dee mir awer fir d'éischt erschoss. Jo.
Gema gemeinsam. Dofir ass d'Stad, ech gesinn se. Jo, jo, ech hunn de Kran och scho gesinn.
Wou hues du de Kran gesinn? Do riicht aus ass e Kran. Oh, ech hoffen net, dass rëm d'Framerate mega ara arappt hei. Solle mer iwwert d'Strooss op déi aner Sait goen? Jo, ech géing soen, do gi mer als éischt duerften. Ech checken an dono d'Docks.
Jo, ech mengen op d'Docks brauche mer net onbedéngt ze goen. Ah, mee do finn een awer och ëmmer cool Saachen.

Ech mengen de Jeff ass erausgaangen.
Firwat bass du erausgekickt ginn aus dem Spill? Nee nee, de Jeff ass aus dem Chat erausgaangen mengen ech. Ah sou?
Ech hunn zwar elo guer net gemierkt, gell. Sou, ma ja, hei gesitt der elo déi... Okay, nei kann ee lo net méi esou, mee esou vill Leit ginn hei net an déi Stad, well bis elo nach net vill ze loote war. Ech presentéieren Iech. Svetljo blablabla, iergendwéi esou. Numm kënnt der jo selwer kucken, deet jo all guer. Modernen Handy géing ech soen. Ech komme mol an d'Haus eran. Jo, hei fanne mer näischt. Oh, wat dat sinn déi Kackhaiser. Jo. Bon, ech komme erëm hanne raus. D'Waff mol parat gehal.
Jo, ech hunn och de Revolver dobäi.
Ech freeë mech wierklech wann emol bis nei Kaarte kommen oder esou, esou à la New York, also zéien esou grouss Stied, dat gëtt stéck gäil. Sollt eppes kommen? Boah, also ech hu bis elo nach näischt doriwwer gelies, mee dat wier awer dierk béis wann eppes géing kommen.
Jo, dat wier et. Dofir ass e Café.
Ah hei ass och e Bürosgebai an Zombie. Jo, jo, hei ass e Bürosgebai.
Policeauto kann een och mol heiansdo duerchkucken, do fënnt ee villäicht Munitioun an Iessen, also zéien dat. Awer och net ëmmer. Ma maach elo déi blöd Mall do hannen op. Nee, nix.
Sich scho weider bei dat oranged Haus. Ma ech gi riwwer an dat, an de Café, ok? Jo.
Alter, meng Ae brenne gaangen, dat kann jo net sinn. So, hei ass och nach net geloot ginn, he? Ah, lei ass endlech mol eng anstänneg Box, gell? Sou, majo, ech hunn e Speedloader nach mat an ech hunn och nach eng ganz Këscht Munitioun fir dech, wann s de déi wëlls.
Wat? De Revolver? Wéi war dat ze elo? Mä firwat iech ze elo den T-Shirt? Hä? Nee, de Green Hoodie wëll ech halen. Sou, Brown Jeans kann. Ah merde, nee, ech hunn. Ah fuck. Waart, du kënnt dann dohinner. Brown Jeans eraus.

Nee, ma da looss et leien. Gëff mir mol, ah do ass mäi Bajonett a mäi First Aid Kit. Ok, gutt. Zack, zack, sou, ok. Ma ech géif soen, da gi mer mol raus hei, mol weider kucken. Mee hei sinn ëmmer keng Zombie, gell? Nee.
Awer luut. Ah, komm, mer gi erof déi Hal ukucken, ech kann net widderstoen.
Gei du mol an d'Büros gebai, ech gi rof séier déi Docks do duerchchecken. Oh, I feel hungry, déi éiweg al Leier, gell, ech kann se net méi héieren. Also, ech iesse jo scho vill, gell, mee deen doten, dee verdréit méi wéi ech an engem Dag iessen. Ok ass och nach alles zou hä? Gesäit net nee elo huet sech erem nogehaat, dat kann jo net sinn. Ech mengen dofir hëlt och kee Mënsch déi Waff hei. Do sinn e puer Schung. Bon soss näischt ass ze kacke. Gi mol kucken op ech do an den anere Gebaier eppes interessantes fënnt. Well herno deele mer einfach. Oh Gott am Himmel elo huet sech erem no. Hei fir hu mer eppes, kuckt mol hei, a Bandana. Als kleng Quote un de Sarrazza, e Banana Bandana Man, ne? Ah, ech kucken dese Folge och relativ gären. Déi sinn awer cool, ëmmer witzeg, och wann se heiansdo wéi Banane ronderëmlafen, ass awer cool. Mee si sinn am Fong en déck béist Team, wann s de kucks, gell? Du hues dann de Sarrazin selwer, deen dessen Equipe d'ganz Zäit, d'ganz Zäit Schäiss zielt an esou am Fong mega witzeg ass. Dann hues dann den, de Benny, dat ass dee wou éischter taktesch ass an esou. An déi Rolle sinn awer relativ gutt verdeelt, fannen ech. Am Fong schonn, jo. An esou bis elo och nach zimmlech gutt iwwerlieft fir esou wou si spillen, ne? Jo.
Do hues de alt Recht. Mee ech fannen ëmmer mega witzeg, wann wann deen een da seet esou, Hey, gitt elo mol lues an dat Duerf do! An deen aneren esou, Lalalala, dat leeft einfach mol sou matzen an d'Feld. Herrlech, gell? Sou, hei hannen ass nach eng Hal, wou mer déi nach séier kucken. Kënnt mir iergendwéi vir, wéi wann d'Leit nach alleguer guer net gecheckt hätten, dass et hei nach esou en Duerf gëtt, gell?
Dat ka gutt sinn. Oh, et wär e bësse krass. Et si awer sécher méi Leit wéi mir, déi wou den Changelog vum, vum Steam liesen.
Jo, d'Kanner normalerweis net. Ah, dat ass och rem wouer. Mee et sinn, et ass wierklech krass, gell, duerch den, duerch den Hype. D'Spill war jo am Fong ëmmer esou en, esou, wéi soll ech dat soen, esou wéi wann s de en Hipster hues. Et ass esou eppes, wat net all Mënsch gespillt huet. Mee elo, wou den Steam als Early Access am Fong ugebueden ass, obwuel ee geschriff huet, dass et. Eng Alpha ass, huet all Mënsch sech dat Spill kaf, och kleng Kanner, déi wou da vum Call of Duty riwwer kommen, gell, dann hues du gemengt, ah mir sinn se endlech lass, an da kommen se heihinner an da knallen se d'Leit of ouni iwwerhaapt mol ze froen op se friendly sinn oder net, an dat ass dat wat ech einfach schäiss fannen, well d'Spill esou krass Gehypt ginn ass vun den. Oha, fuck, do war ech. Ech hu geschoss, ech hu geschoss, ech hu mech verdréckt.
Pardon.
Ja, mee dat hätt säi déi ganz Zäit no. Hä? Lo steet op eemol en Zombie do. Wou kënnt deen dann op eemol hier? Dee war dach virdrun net do. Bon, ok, pass op, et sinn Zombien do. Ma wéi ech sou wéi ech lo amgaange war ze soen, huet scho allgutt déi kleng Kanner, déi wou dann menge sou, oh dat Spill ass déck cool an Mënsch schwätzt driwwer, da spillen se et ouni da mol nozefroen ob wéi d'Leit sinn oder ob et an enger, an da soen se dann et ass mega schäiss an sou, et ass nach näischt fäerdeg an da liesen se natierlech net déi riesen Noriicht wou do steet, wou drop steet, kaaft d'Spill net, et ass eng Alpha. Dat fann ech awer mega kack an déi spillen, déi zéien dann d'Spill, d'Spillfreed rem e gutt Stéck erof, mee bon hein. Ok da kann een alt näischt maan.
Nee leider net. Ah mee huet awer Spass um Spill, ass ëmmer cool och wann ee stierft, huet en awer ëmmer erëm eppes ze dinn hein. Ech lafen ënnen ënne bei iwwert d'Schinn elo. Ah ok gutt. Wou bass du?
Um Daach.
Vum Bürosgebai? Jo. Ass dat dee Café vun dir wou mir dra waren?
Café wou mir dra waren?
Nee ech mengen net. Ah d'Bürosgebai ass méi wäit erof, nee? Ja ja dat ass direkt bei den Hackers. Jo hei sinn Zombien iwwerall hei. Hunn ech elo schonn zwee, dräi Stéck gesinn, jo dach déi stinn hei. Bon ech maa mol e bëssen Zombie slashen hei. Ze sollen och esou am Nazi Zombie Stil erausbrengen wär mega béis. Äh freck. Ah, nun schon 100.000 Leute ran, ob mer rundrem lafen. Ben, héiers du mech nach? Ja, ja, ech héieren dech nach. Ah, okay. Nee, ech war enke wieder d'Astellung elo komm, sou. Ech ginn och mol erop an déi puer Häuser ra kucken. So, enke hei ran a luusse goen.
Hei Was war- du lo genau? Ma ass du an seinem klengen, dat direkt hannert dengem Haus. So en, äh, so en äh, Bistro. Okay.
Et läit hei erëm eng Bandage, dat ass ëmmer gutt. Déi kann een ëmmer gebrauchen, déi Dénger. Oh, oh eppes ze iessen, gell, dat gëtt et jo net. Hu mer 100.000 Haiser duerchsicht an endlech fënnt ee mol eppes ze iessen. Ass jo nach Mousenhaus, gell. Ah, okay.
Äh hei läit eng verfaulte Banann. Hei läit nach e Motorradshelm, ee vun deenen ale mat deenen ellen Musteren drop. Sou. Ähm ech ginn afir mol an déi... Jee. Nee, nee, ech si laanscht gelaf. Ah, okay.
Ech ginn emol hei an déi... Ziel?
Badly damaged. Wat war et?
TTSKO.
Pants.
Nee am Fong net, ech hu jo bon Messer gëtt eraus wéi en Zoustand huet den Schraubenzéier one one huet den Schraubenzéier dee gesäit nach besser aus ass alt méi sécher mat engem Schraubenzéier eng Béchs opzemaachen wéi mat engem Kichemesser also déi déi nee ech ka se ah jo se Periscope one one ass dat hei dat kann ech nach benotzen.
Wat läit hei?
T-Shirt, Tournevis, hei komm, dat ass an der Garage an der Mëtt he, direkt virun denger Dier. Hei ass e Bajonett fir deng Mousin, wann s de dir eent wëlls. Och an der Garage, also vis-à-vis an der éischter Garage, ne?
Waart.
Nee, den Schoss do fir net schon. Ah, hei ass e Krun. Da kann etwas trinken gehen. Was du?
An der Garage oder wo ist der? Nee, nee, ich lo an der Garage, an der mittelster Garage, do läit dein Scope. Ich sin lo d'Stross weider rof an dat orange Backsteinhaus dat do steht. Hei ass rem e Zombie. Dee kritt een fir net mat da schei sinn. Ok ass deen da?
Boah. Alles gutt, ech kritt en.
Dat ass mat der Aaxt gewiescht well ech hunn. Ah mee am Moment ass et nach mol sou ondefinéierbar. Hei läit eng normal Aaxt, oh Gott am Himmel.
Wéi eng Richtung bass de grad weider gelaf? Hei läit eng Mousin.
Am Pristin. Mee ech haten déi hei Waffel emol léiwer. Ma ech sinn. Ech sinn d'Strooss erof gelaf. An dat rou. Riets vun der Garage no lénks. Wann ech virun der Garage op. Wann ech op d'Garage kucks, no lénks. No lénks, okay.
Wat? Do ass nach ee Prozent an der Béchs dran. Wat lees de ee Prozent an enger Béchs dran? Keng Ahnung.
Mee dat iesso déi Bécks gell, kann jo net sinn, hallo?
Bist du irgendwou vis-à-vis vun der Kierch oder sou? Ma ech sinn an där Strooss wou ech lo grad wars, no lénks wanns de virun der Garage stees.
Jo lénks do op de. Dat rout Backsteinhaus um Enn vun der Strooss. Jo genau.
Ma do sinn ech, hanner dem Bus. Ok ok. Ass fir eng Maus, ech drénke lo mol eppes. Ma da waart, ech setze mech lei an de Bus an da géing ech soen, maache mer hei mol erëm e klengt Folgenpäuschen, soss ginn se ze laang fir eropzelueden an da gesi mer ons an der nächster Folg scho mar de Rescht vum Duerf hei checken ne. Bis dann, ciao. Ciao.